Menim sɛ kasa biara deɛ a wohwɛ Twi kasa no anaa Kan kasa no a, adeɛ bi wɔ hɔ a ɛnsɛ sɛ nipa no ɔbisa nso no ɔbisa. Nti na yɛtena ase di ho adanse asɛ ɛyɛ adeɛ bi a ɛyɛ nsɛmfo. Nti sɛ ohoni no ara na ɔbisa nsɛmfo a, ne yɛama wo mmuaɛfo no. Firi sɛ obi wɔ hɔ a, wɔ n'ani hwɛ sɛ wodidi nso no ɔba na ɔbisa sɛ wodidi? Wo nso adeɛ nso no didi? Ɔse wodidi anaa? Ah, Awurade, medware, Dabi, mesa. Eh, very interesting. You want to watch more videos? Delay kwa posting more ni ade. Eh, at the first no be kwa kase. At the very kwa na ka odi akoto. Ube ne tintin kakra. Na bi odi akoto YouTube na mo enjoy. Wo management mo yɛ biribi saa? Mo yɛ plan bi saa? Yɛ plan ɛnkyɛ yɛde nneɛma bebree agu akwan mu ɛnkyɛ ɛbɛba yɛbɛyɛ ama no ayɛ tenten yɛbɛyɛ bebree ɛnyɛ nsɛmfoo no nko ara mobɛnya movie nsɛmfoo no yeah mobɛnya bebree yɛbɛka kyɛ sɛ news nyinaa bɛba mu ɛyɛ yɛatoto biribiara o ɛyɛ whole production na ade bɛ ɛɛba papa gidigidigidi paa na ɛsi adeɛ. Woahwɛ a, mobɛsɛe amamafo no nyinaa atete atɔ, na mo yefunu nyinaa bɛyɛ sɛn? Enti, this time no, ɛɛ, wo ne barima bɛdi dɛn nko ara na ɛbɛyɛ anaasɛ, ɛɛ, yɛ inspecte other, ɛɛ, actors? Ɛɛ, dodoɔ no ara me ne barima bɛdi dɛ bɛyɛ na, ɛɛ, kakra no a ɛka ho no, me ne actors no bi bɛyɛ, ɛɛ, me ne John Little nom ne, umm, Kojo Poku Mahala, Kolege, Ɛna ɛɛ dabo yɛ bɛ yɛ yɛ toto nneɛma. Me hu sɛ wo deɛ wo deɛ kuma wu deɛ wo tumi boa nkorɔfoɔ no ano more paa ɛna me hu sɛ wo tumi unite kuma wood ɛɛ but still na nkorɔfoɔ complaini sɛ kuma wood no mo nyɛ mo nyɛ baako asɛm no ɛmu nokorɛ ne sɛn.
Ah sɛ obi ka saa a mente aseɛ yɛ nyɛ baako sɛ sɛn deɛn na ayɛ mpaapaamu bɛn na ɛwɔ yɛ mu. Menhu, menhu, me ara mente aseɛ, ɛna mennim deɛ ɛrekɔ. Ebia, yɛse obi retwa sa a, ɔnim sɛ n'akyi akyea, gye sɛ ɔdi deɛ ɔgyina nkyɛn. Ebia deɛ ɔgyina, ɔwɔ nkyɛn no ma ɔhu saa, na yɛn a yɛwɔ mu no deɛ, yɛnim sɛ mpaapaemu biara nni yɛn mu. Kumawood no industry no wohu no sɛn? Obiara sɔre a, ɔno n'asɛm nko. Ɔtumi ka sɛ, oh, mo movie no ɛnkɔ akyire, mo movie moyɛ a, Kumasi hɔ ara na motɔn. Obiara wɔ different mind about the industry. Wo na wo te mu no, wohu ne sɛn? Moyɛ progress bi, biribi kɔ so, mokɔ so, wohwɛ a. Ah, ɛyɛ ɔman mu no nyinaa na ɛka saa? Anaa Kumawudifoɔ no ankasa na ɛka saa asɛm wei a wobisa mpo? Ɛyɛ ɔman no, Ghana man, ɛna wɔka saa asɛm wei anaa?
Na kyerɛ sɛ ɛɛ. Anaa akoma wu du foɔ na ɛka. Ɛyɛ ɛyɛ Ghanafoɔ yɛn nka sɛ Ghanafoɔ nyinaa but nnipa no binom susu sɛ kuma wu deɛ mo ntumi progrɛse na most of the time na mo de mo compare Nigeria foɔ sɛ Nigeria foɔ deɛ sesei ɔmo kɔ Hollywood ɔmo kɔ sei ɔmo kɔ sei normally koraa nkorɔfoɔ tumi ka sɛ ebia bɔb kasa no a mo nka no nti no ɛna ɛma mo movies no ntumi nkrɔso nkɔ other countries ne adeɛ.
Meda ase. Ɛnyɛ nokorɛ. Deɛ wɔkeka yi nyinaa ɛnyɛ nokorɛ. Kumawood ɛbɛtumi agyina. Ɛyɛ Ghana industry no nyinaa na afɔle ɛnyɛ Kumawood nko ara. Na mennim nea nti a wɔde wɔn ani asi Kumawood. Sɛ word no na ɛyɛ wɔn dɛ o. Daabi no, madi kan abisa saa asɛm wei da. Yɛnim sɛ Kumawood no, ɛyɛ word a ɛɛdɛ paa, akwadaa tumi ka bi, obiaa tumi ka bi. Obi sɛb sɛb sɛb, obi redi nsafofuo koraa yɛse ɔfiri Kumawood. Deɛ obi bɛyɛ biaa ɔse Kumawood, I don't know. Ɛyɛ Ghana industry, sini, sini, Ghana nyinaa ɛna ɛnkɔ yie, ɛnyɛ Kumawood nkoaa. First, na eh Abdul Salam no ne AA Venus Film na meka ho asɛm yi, na ɔmo yɛ pɛ gidigidi, Jacky Appiah nom, ɔmo yɛ adwuma, seesei wɔn ɛ, mo hu wɔn mo? Adɛn na ɔmo de wɔn ani asi Kumawudifoɔ so? Na yɛ deɛ deɛ ɔkɔ yie o, me bɛ me wɔ ha koraa nkorɔfoɔ ɔmo yɛ adwuma wɔ Kumasi, yɛ yɛ adwuma, na ɛnte sɛ first no, te sɛ sɛdeɛ bosome yɛtumi twa bɛyɛ five or six no, Ɛno na enni hɔ bio. Na enni hɔ bio no, ɛnnɛ yɛ nneɛma bebree na ama no aba. Nneɛma bebree bi te sɛ digital no a aba no ama wotwa sini de to CDs so a, yɛntɔ. Dodoɔ no ara deck koraa wɔnni bi. Wɔato deck atwene. Nyɛ obiara na ɔuse deck. Ɛfiri sɛ ɔsɔ ne TV a, ɔbɛhu deɛ ɔpɛ biara. Ɛnna afei nso, yɛakɔfa aborɔfo afiri baabi. Yɛakɔfrɛ me sini aba de wɔn reyɛ kasaa ahyɛ wɔn anom ne wɔn reka enti nnipa nyinaa ani kɔ hɔ. Woate deɛ mereka no ase? Enti nneɛma bebree na ɛde aba. Obi a ɔbɛka sɛ wo Kumawu de yɛ sini na ɛnyɛ fɛ na concert na deɛn, sini biara polo wɔ mu. Mahu aborɔfo sini a ɛnyɛ fɛ baako baako baako sei. Wohwɛ a continuity basaa, ɛkɔ soro no basaa, story line koraa ɛnyɛ abrɔfo ankasa ankasa ankasa manhu. Ɛna ɛyi ɛɛ Indiafoɔ yi nso wɔn nnoɔma nyɛ mu continuity yera papapapapapapap, ɛyera koraa. Story no is about love, mfasoɔ biara nni so, afutuo nnim. Mezi kɛse a yɛde wɔn abɛn yɛn ho pɛ. Ne nyinaa yɛ love love love a obi ne obi da, obi ne obi firi obi ano, obi ne obi yɛ sei. Mo nso mo ma mo nkwadaa hwɛ. Nkwadaa no ahwɛ no deɛ adwene na ɛba wɔn tirim. Sɛ yɛn nko ara. Ɛno ka ho bi na yɛn mmaa yi mu aworɔworɔ, yɛn mmabaawa. Ɔno yɛ nkyene mu a daakye yɛnni hɔ a ɔno na ɛbɛsi yɛn ananmu no, wɔn asɛeɛ, awerɛho, mfeano. Seesei obiara refɛre sɛ ɔbɛgyina abɔnten na wayi ne ho firi sɛ wahwɛ aborɔfo sini a wɔyɛ saa adeɛ no nti ɔfiri sɛ ɛyɛ nti ɔno nso yɛ a ɛyɛ fanhyia aba nti ɔno yɛ nti hwan na ɔna akɔfa ba akɔfa aba? Wohu sɛ Ghana yɛyɛ suakyerɛ dada. Ɛna ɔmo akɔfa aba na afei deɛ yɛsua na yɛn yɛn tirim atra. Sɛsɛ wɔ yɛama yɛn mma no nwini duru baabi a ɛwɔ sɛ nka yɛtete wɔn na ɔmo nwini kɔ duro no, ɔmo aduru hɔ deda. Nti yɛteɛ antia na yɛn yɛn firi na afutuo wɔ mu papa. Sɛ ɔmo ka sɛ dɛn nie ɛna ɛdi deɛ yɛataa mu a, yɛ a na me te aseɛ paa sɛ yɛn mmaa nyinaa saa. Obiara ɛpotwe ne kurom deɛ ɔwɔ hɔ na ɔde yɛ sini. Indiafoɔ ɔdɔ na ɔwɔ hɔ na ɔmo yɛ dɔ. Aburokyire ɛɛ Americans tutu asam kɔ tuo ɛna wɔde yɛ adwuma wɔ hɔ ɛna wɔn tutu tuo de yɛ war film war films Mexicans ɛɛ kisses ne ɛmma ɛna wɔn nso wɔ portray yɛn nso yɛ deɛ no no ntɔkwa ne ɛyi ɔtan ne anibrɛ ɛna yɛ yɛ nea ɛyɛ nso a yɛ ma wo hu sɛ sɛ wo tan obi a anaasɛ wo yɛ bayifu a hwɛ sini na wie yɛ na hu sɛnea ɛbɛ wie sɛ wo yɛ bayifu a ne wa gyae. Ɛno na yɛyɛ yɛ. Na Kumawudfo nso ɛtrae papapapapa. Metraa Kumawud me nyaa award London Zaffa award na yɛ twi twi Akan movie ɛnyɛ brɔfo movie a manya award wom. Enti sɛ obi kasa yɛ sini ɛntra awi a me ne no nyɛ adwene. Yɛka no sɛ ebia yɛka digital ho asɛm yi nkurɔfo ntɔ CDs bio. Biribi a mo downloadi te sɛ wo skit a woyɛ yi obiara kɔ Instagram a na wakɔhwɛ. Ɛɛ wonhu no sɛ mobɛtumi afa kwan bi so atɔn ɛno mmom a momfa nto abɔnten free saa kɛkɛ? Wonim ho nti ebia wonhu sɛ ebia mobɛtumi ayɛ biribi saa? Yɛn mpanyinfoɔ gu akwan a so, wɔn yɛ, wɔn refa adwene de biribi foforɔ aba. Sɛ yɛ YouTube no na yɛde bɛgu so a, ebia YouTube nso wokɔ a wonya yɛ sini bebree hwɛ, ɛwɔ so. Sɛ yɛabɔ advert wɔ TV so a, na ɛno ɛno nkyerɛ sɛ yɛnyɛ adwuma. Yɛreyɛ adwuma. Nea ɛso yɛ wɔ kwan a yɛde fa so. Yɛyɛ premiering every week biara, Kumasi Mall, yɛyɛ premiering wɔ hɔ paa. Yɛyɛ every week biara yɛyɛ. Enti yɛreyɛ adwuma. Nkurɔfo gye sɛ metwa wɔn ano. Nkurɔfo nso ka sɛ saa premiering yi ɛnyɛ ade a wɔyɛ no normally, ɛntaa ntua, it doesn't pay. Ɛntua. Ɛntua sɛ sɛ nkurɔfoɔ nkɔhwɛ. Moyɛ premier no mo premier baako pɛ a asa montumi mpremier bio but Ɛnyɛ no pɛ.
premier no a ɛyɛ baako pɛ in Kumasi egu a once bi na baako aba Accra but montumi nkɔ te sɛ other regions nkɔ premier nti ɛyɛ saa no a ɛma movie producers na mo bɔ ka. Ɛnyɛ nokorɛ, sɛ obi ka saa a, ɛfa bi no mɛgye atom kɔsi sɛ Nkran ne Kumasi no wɔate adwuma no ase Na nkekae a ɔde aka no te sɛ bi a sunnwan no ani aye no. Bebree mu nteaseɛ nhunuu sɛ biribi saa rekɔ so. Afei na yɛyɛ no kakrakra a, wɔte aseɛ a wɔba. Wate aseɛ? Na ha deɛ na ani abue dada, yɛn ani abue dada, Nkran ani abue dada, Kumasi ani abue dada. Saa deɛ na ɛwɔ hɔ tetetete no koraa na yɛntɔ cedis no a. sini sini hɔ no na ɔmo kɔ cinema kɔ hwɛ sini tua ka hwɛ sini nti ɛno na ada no premiere no nti ɔmo nim dada nti na ɔmo bɔ twi kɔ hwɛ no Kumasi nso saa na ɛwɔ hɔ but ɛkɔ so nya ne Takyiman ne Nkurase ne baabi baabi na ɔmo nte ase ɔmo nim ade korɔ ɔmo anwunwun ntɛm afei na yɛɛyɛ a ɔmo te ase a ɔmo ba no kakrakra. Ɛnti me gye di sɛ ɛbɛyɛ yie, yeah ɛbɛyɛ yie. Eh, me hu sɛ aban so ɛsɔ mo ase. Eh, me hu sɛ ɔde Agyapong TV mm-hmm. ɛde aba. Eh, wɔayɛ da Numa TV nso de aba. Bɛ no nso nso yɛ yɛ hu ni ɛkɔ. Me me me mpɛ sɛ mɛka ho asɛm. Eh. Me me nka ho asɛm. Ɛnɛ mɛka ho asɛm a me bu bɛ fu me mpɛ sɛ mɛka ho asɛm. Oh. Ebi a mma kɔ kasa.

Deɛ mennim wɔn bɛ so no na mɛka, na deɛ mennim deɛ, mempɛ sɛ mɛka ho asɛm koraa. Na aban no asɛ watumi akɔntakte mo sɛ ebia ɔpɛ sɛ ɔyɛ biribi de boa mo anaa? Sɛnea ɔkaa sɛ nneɛma gu akwan mu a moyɛ about the CD sales ne YouTube no ne adeɛ no, aban akɔntakte mo aka sɛ ebia ɔpɛ sɛ ɔsɔ mo asɛ ɔboa mo anaasɛ? Te sɛ sɛnea mehu sɛ last time no, me koraa mebɛhyiaa wɔ Kumasi for the first time. Xylophone lunch no mehu sɛ wɔn nso pɛ sɛ wɔboa ne adeɛ a aban a stepping in to do something like that. Ebia afei na wɔbɛdwene ho deɛ a mentumi nka anaa mentumi nkyerɛ na xylophone foɔ deɛ wɔn de ɔse ayɔɔyɔ a wɔn asɔ yɛasene wɔ Kumase kakrakra a yɛyɛ adwuma kakrakra but aban asɛm deɛ mempɛ sɛ mɛka no seesei ara. Ɛka koro a anka cedi sales na wɔmfa mmra back. Ɛba a ɛyɛ, Citizens na ɛba a ɛyɛ, na sɛnea nneɛma si rekɔ n'anim yi deɛ, a biribiara resesa yi deɛ, mennye nni sɛ Cities bɛtumi asan aba back. Ya. Ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛba.
At first na ɛpia ma ɔkɔ o. Yeah. Ɛba ɛpia ma ɔkɔ wɔ hɔ dendeenden. Ɛna Cities bae na ɛbɛyii no firii hɔ. Ɛna ɛwɔ de aha mo baako.
Nti, mm, aha, aha, aha kakra, aha adwuma no kakra. So far no.
Aha adwuma no paa. Yeah.
So far no.
Ehm etua movie no etua because ekyinyɛ ba mu oh sese Ghana movie enye movie nko ara sese enwom nso saa wo sɛ enwom nso ntua ne ade movie no etua etua kakra. Woka sɛ etua a mente aseɛ o sɛ etua sɛ sɛn. Nya mokɔ set so a. Ɛɛ yɛkɔ set so a sɛ deɛ ɔbɛfrɛ woɔ no ɔno na. Obetua wo ka. Kakra a ɔwɔ no na ɔde ama wo. Ɔhwɛ sika no a.
Ɛnte sɛ first.
Sika no a yɛde ma hann. Ɔno koraa ɔde kɔ no ɔdwene ho sɛ yɛbɛtɔ, sɛ yɛntɔ nti no wonkɔbɔ sika kɛseɛ bi.
Dabi dabi sɛ ɔretua wo ka. Ɔbɛtua wo ka ansa na wafrɛ wo ama woakɔyɛ adwuma no. Nti wɔyɛ nyinaa ɔdwene ho sɛ yɛbɛtɔ anaasɛ yɛntɔ. So wate aseɛ? Nti akatua no ɛwɔ hɔ kakra but ɛnte sɛ first no. Ahaa, ɛnte sɛ first no koraa koraa. Kane no deɛ, kane no deɛ, meka hyɛ Awurade animuonyam sɛ na adwuma no na ɛkɔ so yie, na ɛboa yɛn papapapapa. Na seesei deɛ, ah. Sɛdeɛ wokaeɛ sɛ, ne yɛtua wɔn ansa na wɔayɛ. Nanso recently yɛte asɛm bi sɛ Tracy ɔno ka ɛno ɛno deɛ wɔgyaa sɛ wɔyɛɛ. Ɛndeɛ ɔpaa mekra sɛ memɛyɛ ma no na ɔwie a watua me ka. Ɔwiee no ɔdwaneeɛ. Oh ɔdwaneeɛ anka. Meyɛɛ mahunu set no so. Bio, ɔno nso amfrɛ wo. Mesi nnɛ koraa menhuu no. But wo make yɛ me hu sɛ w'anaa wo management frɛɛ no. Oh sɛ yɛfrɛ no a na wɔ wadum ne phone. Sa na yɛfrɛ sɛn? Mo ha me o, Kate asɛm yi mo ha me o. Oh sɛ ne nyinaa nso ka ho ma sɛ w'ani tua. Mowɔ ha, mobɛgye ama me anaa? Anaa mobɛtua? Mose, Dabi, mepɛ sɛ mo ankasa motua ma no, ɛfiri sɛ ɛsɛ sɛ wɔnni sika, nti mo ankasa mo. O, ne nyinaa na ɛde asi dan no, ne nyinaa na ɛde asi dan no, nti no, ɛsɛ sɛ wɔnni sika, nti montua ma no. O, tie, bɔ ɔba out sɛ ɔko, ɔne wo ka.

Mepɛ sɛ ɔyɛ Alex sesei ara no. Yɛka sɛ fa sika no kyɛ a, ɔde bɛkyɛ. Ei, sesei me nso so, ɛkɔm de me o, mɛyɛ dɛn de akyɛ? Enti na mese montua mma no. Hundred million, ɛnyɛ sika biara, montua. Aban koraa bɛtumi asan cheque ama me sesei a mekasa yi, sɛ sesei mebrɛ. But me, mekyerɛ sɛ ebia Tracy no. Anaa obi a ɔdɔ meɛ a ɔhwɛ me. Anaa obi a ɔdɔ Tracy. a ɔreteɛ no montua ma no wate montua sika no ma yɛn na ɛmfa asomdwoeɛ mmra. Nti ebia wo de so wo na aseɛ sɛ wo ba te sɛ sɛnea waka no no wo ba wobɛtumi de akyɛ no yɛka sɛ oo ɛnɛ maa Christy fa ɛyi Tracy ne bɔne a ɔyɛ nyinaa fa kyɛ no na fa sika no kyɛ a wode bɛkyɛ? Ah, mɛdwene ho. Wobɛdwene ho? Mɛdwene ho. So far no. Mɛdwene ho. Eh, eh, eh, because sɛsi a bɛyɛ bɛyɛ kura na ɔte Instagram wɔ so ɛmi sɛ nsɛ nneɛma bi ham and I think sɛ you should reach out to her and talk on on a normal. Ɔsɛ nneɛma bɛyɛ saa. Oh, mi mi nim nea ti pa osu. Osu so anka n'asɛm. Nwa anka n'asɛm. Gye sɛ na obi anka no asɛm a, wobɛyɛ dɛ hu nea ɛha no. Anigyeɛ bi tumi ma wo su. Anigyeɛ bi tumi ma wo su, yɛse tears of joy. Ɛna esu bi nso wɔ hɔ a, wo feeling like sɛ wobɛsu kɛkɛ. Wo kra da. Ɛtumi de anigyeɛ ba, ɛtumi de awerɛhoɔ ba.

awɔ awɔ wo life mu woatum sɛ woa progress because sɛnea ɔkaeɛ no wotumi kɔ winni international award ɛwɔ London ɛɛm woatumi amake any progress so far woanhu wohwɛ wo ho a. Me a ma make sɛ ma make ayi koraa no a me pue abɔnten a metumi hu sɛ ma make progress aa ne sa me sɛ mɛtumi abɔ awia baabi aa me ne wo Nana kɔm de wo a wo wo bɛwu. nti. Wo ae wo no wo bɛ wu mimi wura baabi a ɔbɛ ma me aduane adi yɛbɛ ma me sika ahyɛ me bɔtɔ mu nti progress naa no no ɛɛm. Na dabe yɛ bi mu sɛ o ɛɛ Maguesi wadu Kumawood ɛɛ sorry Nollywood ebi a Nigeria na ɔyɛ movie anaa yɛ bohu sɛ ebi a wo wɔ even Hollywood anything can happen sesei no ɛnfa wo kasa a wo ka ɛna ɛnyɛ yi movies bebree ba a ɔmo translate ni adeɛ When are we going to see you? Dabe na yɛbɛhu sɛ ma Christian du saa level. Ɛyɛ mmerɛ. Nyame nso na ɛbɛkyerɛ. Mentumi fa m'ahoɔden ne me nyansa rush a wobɛti wɔ wiase. Nti biribiara yɛ mmerɛ. Mefiri baabi na meduru baabi na meduru baabi na nnɛ Nyame de me abɛduru sei. Saa na ɔbɛsan de me akɔ m'anim na makɔduru hɔnom. Biribiara nso Nyame yɛ. Ewiem nso nnyɛ ne sakrayɛ ma. Wobetumi ase sɛ yɛtow ayɛ sɛ awia abɔ yi, wobetumi ama nsu atɔ sɛ siaa. Enti mewɔ gyidi wɔ ne mu sɛ mmara no sõ a ɛnyɛ den koraa, ɛbɛyɛ no keteketekete. Saa na ɛteɛ. And so far um wo bɛ progress from being actor because mehu sɛ ɔyɛ akyɛ me me koraa me huu no na me bisa. Are you going to progress from sɛ acting to yɛbɛhu sɛ sɛ sɛ woyɛ producer woba a ɔtaa yɛhu sɛ producer na ɛba no dabe na yɛbɛhu saa deɛ no. Nyame te ase. Madi kan aka akyerɛ wo sɛ biribiara yɛ mmerɛ. Yɛmfiti prɛko pɛ ntena ase nka sɛ ɔkyena mɛyɛ sei. Dodoɔ no ara ka na wɔafeeli. Ka sɛ, Oh, by next year, merebɛyɛ wei, next two years, mɛyɛ sei. Wobɛyɛ sɛ woafeeli. Wobɛtena social media na woka wei nyinaa na sɛ woantumi anyɛ a, na w'ankasa na woagu wo ho anim ase. Yɛ adeɛ no na ɛmmra na afei deɛ fa bra social media na wɔmmɛhu sɛ woayɛ. Ɛno na ɛyɛ ma me. To me no deɛ, saa ara na mepɛ no. Nti seesei deɛ mentumi nka ho asɛm. Na me ne obi koraa di nkɔmmɔ na ɔse, Wo deɛ wobaeɛ akyɛ.

Ei! Ɛnɛ me ɔkɔ retire asɛm ɛnɛ sɛ kama me bɛkono wɔ kɔn daa no me me bɛto wɔn o wɔn twa sini na me nim koraa manso da yɛ koraa sɛ me twa bi me huu wɔn na mo yɛ akan drama no na sefoɔ no na me sua me yɛ wɔ barracks me yɛ kɔyɛ no officers mess me yɛ ne TV maame da so ɛyɛ sini a manyini aba abɛto no. Na morekɔbisa ɔno, me na merebisa no, me manyina he? Ka kyerɛ no sɛ, Menim nyini ɔno, obisa me nsɛm fo a, mɛma no mmuaeɛ fo. Nti kyerɛ sɛ, ɛnyɛ nnɛ koraa asɛm, gye sɛ ebia next hundred years. A, taa gye ade no mu nyinaa tuatua ho kɔbisa wɔn. Ɛhɛ, Hwɛ! wo nyera ate. A, wo nyera ate, na me manyina he? Manyini sɛn? A, nnipa no hu sɛ wɔhuu me ne wɔhyira no.

Ae, ne yɛn tua yɛ ka, yɛma yɛ transportation ne yɛ kɔ. Nti me deɛ yɛ sate tua me kaa me nka sɛ me de me ho ne sɛ me me kɔ sate adwuma no wɔ Kumasi. Nti ɛnkyɛɛ. Oh ok.
Yeah mo mo mo mo ka sɛ adwuma no bi a me sate yɛ akyɛ sɛ by now deɛ me de me ho a me wɔ sika deɛ. Nso ɛnte saa. Nyɛ saa na ɛteɛ. Wo first pay na ɛyɛ sɛn? Wo first pay a yɛtua wo nyɛ lɔre fare no, ɛno na ɛyɛ bɛyɛ sɛn? Wo first pay. Na ɛresere kɛkɛ.
Medweeɛ nso mebu nkotodwe daa Nyankopɔn ase sɛ meda no ase sɛ nnɛ yɛde biribi kakra ama me sɛ yɛatua me ka. Nti Kumasi ara na me starte gyee pay.
Nti mentumi mfa me ho ntoto ebinom.

Man bi man bi na ehuu me na ɔno no ɔbɔ ayi school shows na ɔde yɛ kɔ school school school saa na ayi ice kenke ice kenke comedian ɔno na ɛde me kɔ theatre national theatre me first time a mɛba tv so yɛ ice kenke hmm ɛna Ghana boy. Ghana boy nso de me kɔɔ second time TV so. Ɛno koraa ne sɛ ɛyɛ mmienu pɛ na me gyae yɛ na me kɔɔ cantata.
Is it because na ɔmo ɔmo ntua no nti anaa? Ɛɛ na me nhyia adwuma nti na me nya time ɛhɛɛ nti ɛtu twice pɛ na me baa TV so concert party sɛ mɛ mɛ mɛ mɛ mɛyɛ ayi a ɛna me kɔɔ cantata nso. Ntaata so no bo boo yɛ maa hwee transportation no koraa bɔ wo nnya but yɛ tu yɛn ho si hɔ sɛ adeɛ no yɛ pɛ sɛ yɛ yɛ nti ne yɛ kɔ wa wo fight nya wo transportation. Dɛn na ɛma wo kɔ yɛɛ sa?
Ɛyɛ sɛ wo bɛ ba TV so ɛna ɛma wo yɛɛ sa anaa sɛ na wo pɛ sɛ wo break through? Ah ɛhɛ that time mɛka sɛ na ɛyɛ umm yɛ bisa me a yɛ a na me taa ka sɛ ɛyɛ mfrɛ Te sɛ na me kɔ no nyinaa nso no na mennim ade a mereyɛ. To be frank, na m'ani gye ho sɛ yɛakɔhyia na yɛdidididi yɛn ho nkɔmmɔ na yɛayɛ show kɛkɛ.
Sa, yes. So you were just having fun? Yeah.
Okay. Na mennim sɛ ɛde me bɛkɔ akyire sei. Na mennim da sɛ ɛde me bɛba, ɛde me bɛkɔ m'anim. Hum, nti no, me baa adamfo bi yɛ hɔ no, ɛhɔ na me starte ayɛ sɛ daabi, adwuma wei ɛbɛtumi de me aduru baabi. Ɛhɔ na afei na m'adwene apeke. Hum, nti ɛhɔ na me, me de m'adwene sii so pi sɛ adwuma no mɛyɛ, nsuo mu o, awɔ mu o, mɛgyina mu pintinn na mayɛ na daakye ɛnyɛ kwa. Ɔkasa no, woka sɛ na wosua adwuma nti na ɛma wogyaa concert art no. Ɛti wo ɛkɔyɛ cantata no still na wosua adwuma? Na meyɛ tie and dye, screen printing ne batik. Sata na woawie SS? Patwɔ mankɔ SS. Ɛyɛ GSS right? Na ɛnyɛ GSS, na ɛyɛ form four. Form four.

Baabi a Nyame de me aduru wɔ obi akɔ sukuu bepɔ long mu koraa ntumi ne me nwura castle hɔ wate aseɛ yɛ yɛ kɔɔ sɛsi yɛbɛ yɛbɛ ma no agyina gate ano but they will salute me and allow me to go in mm nti Nyame ayɛ bi. But in the future no sɛ sɛsi sukuu ɛni limit mm dakoro yɛbɛ hu.

Ɛna ɛde ma me. Ɛnyɛ me shape wo. Ɛna ɛnyɛ m'ahoɔfe. N'ahoɔfɛ na wontumi nyaa ne yɛ fɔɔ so ama wayɛ. Wowɔ shape a shape no na ate ama wo. Ɛyɛ deɛ wobɛtumi ayɛ ɛna yɛma wo yɛ. Wate aseɛ ɛhɛɛ ɛnti no ɛnte saa. Na ɛna mafo actors no aba no wokɔ social media a da biara mo tra mo shape. Mempɛ sɛ mɛbɔ abibim. Obi koraa deɛ ɔte sɛ tapoli. Da advice bɛn na wode bɛma saa actors no a da biara na mo body yi ɛno ara na mode kɔ set ɛda ɛmu pii koraa ɛmma biom ad advice bɛn na wode bɛma wɔn about their shape ɛne wɔn talent no. Shape no deɛ I don't know menim nea nti a wɔde kyerɛ wɔ social media I don't know what they want menim adeɛ a wɔpɛ. Ebia ɛso wɔn adwene na ɛsoo me a metiee m'adwene. Ebia ɛno mu na wɔde nya adeɛ a wɔpɛ. Me shape no a wɔakyekyere pampee de abɛgyina social media no, n'adwene a wɔde baeɛ no ɛsoo n'adwene a wɔde abɛgyina so. Enti me m'afotuo a me, me, menhu afotuo koraa a memfa mma nnipa ko, mfa mma wɔn. Ɛm na maka sɛ sua obiara ne n'adwene no hmm. Wotumi ma owu anigyeɛ bi a ɔde pɛ mmarima wɔ social media anaa ɔde pɛ adwuma.
Ɔde pɛ bɛrima anaa adwuma no. Adwuma nti mentumi nkyerɛ sɛ sɛ wode pɛ bɛrima deɛ a me nua baa, me ba wobɛyɛ mistake o. Social media awareɛ haa wow ebia ɔwɔ bi wɔ a na ne ti ayɛ yie na wanya bɛɛma a ɔno nso yɛ social media man na wanya no aware ɔno nti no haa mentumi nkasa Sɛ sɛ ebi etua wɔn ho I think wɔn they are making money from it. Yes that's why I'm saying sɛ. Menim adwene korɔ a wɔn de yɛ saa, ntumi ntumi nkasa bebree, ɛso obiara ne n'adwene, me ɛnna na ɔno na wobisaa no sɛ nanse wohu me wɔ um eh Instagram deɛn deɛn deɛn deɛn no sɛ ɛso me nso m'adwene ɛna ɛso obiara adwene, nti sɛ ne shape no na ɔde bɛba so na wanya deɛ ɔpɛ a fine, na adeɛ a mempɛ ne nworɔhoɔ no. Ɔnwene shape na ɔbɛkata ne ho asia sɛ ketesia a, ɛyɛ fine. But sɛ wobɛworɔ wo ho, wobɛyi wo nufu agu so na sɛbe sɛbe. Sesei no ɛm sɛ wei mmom na ɛyɛ ma movies no ɛyɛ fɛ no anaa? Deɛn na ɛma movies yɛ fɛ? Ɛyi no, nworɔworɔ ho no. Ah! Ɛnti na Jackie Appiah nom ne Ibrahim nom ne hwan hwan yɛ na ɔmo worɔworɔ ɔmo ho? Wɔn mu a wɔhohora wɔn ho ho bɛ Moses nne yɛ kama, na nteaseɛ wɔ mu a adwene ne nyansa nyinaa wɔ mu. Na ɛsɛ sɛ deɛ wɔretie nwanwa ho na ɛyɛ dɛn? Nti Ghanafoɔ wɔn sɛe yɛn mma anaa? Yɛn nkyini mma? Wɔn sɛe deɛ na nkwadaa no hwɛ? Nwanwa ho? Ei! Yɛse akatasia kata wo ho na sie, kata wo ho sie, yɛnka sɛ hohora wo ho kyerɛ abɔnten. Sɛ sɛ yɛhwehwɛ no dada, menim deɛ aba a ɛbɛyɛ, sɛ ɛbɛboa yɛn o, sɛ ɛbɛsɛe yɛn mma o, sɛ ɛbɛsɛe yɛn daakye nso o, I don't know because ayɛ too much, yɛayɛ Na wohu sua-tra. sɛ social media nso ɛboa kakra a ɛɛ wɔ afa mu bi te sɛ movie yi a woreyɛ yi, wo skit yi, ɛsɛ sɛ akɔ viral, nnipa pii ɛka ho asɛm, me me posti, da biara no mehu a me posti, wo wohu sɛ ɔkwan bi so no Ɛboa, ɛboa, ɛsen sɛ ɛ, ɛ, sɛ ɛya, girls yi, ɛsɛ sa wɔn mu no. Ɛboa,
ɛma me ankasa m'ani gye, meyɛ a mesere. Yɛse wosere da koro bɛyɛ mprɛnsa koraa no a, wo nkwa nna ɛkɔ akyiri. Mmamea no sere, ɛma adɔfoɔ nso a atwa me ho ahyia nso sere, ɛma Ghanafoɔ nso sere. Ɛno na ɛyɛ, na me, menkɔwura me ho sɛbe sɛ meyɛ aba, meyɛ ababaawa a, na makɔworɔ me ho sɛbe, sɛbe, sɛbe, na magya ɛ, ɛ, me serɛ so ne me nna no nyinaa de rekyerɛ abɔnten, rekyerɛ mmarima sɛ deɛn na mepɛ. Ɛno na ɛyɛ ayi no anaa, movie no a yɛretwa no anaa? Dabi!

Sɛ ɛma mo nni option biara anaa sɛ ɛno nso ka mo bi no ho. Ɔma wo option. Deɛ wobɛyɛ wo ho no, wiase deɛ wo ankasa wobɛyɛ wo ho no, saa na yɛbɛtɔ wo. Wotɔ wo ho aboɔden a, yɛbɛtɔ wo aboɔden. Wogyagya wo ho na wobɔ wo ho donkomi a, yɛbɛtɔ wo donkomi. Nti ɔno ankasa, wɔreba no, waworɔ ne ho dada na ɔde reba. Enti se woaba na woaworɔ wo ho a, mɛtwerɛ wo ho story na mede aba na woaworɔ wo ho. Enti ba, te seɛ sikasem mu ayɛ eh, biribiara mu ayɛ den yi, movie eh mma, na ebia yɛmfa no sɛ Hollywood foɔ yi bi efi US na wɔaba, na wɔaba se oh eh yɛrema wo one million sɛ oh yɛ movie bi na worɔ, ɛnyɛ sɛ worɔ wo ho nyinaa o, but wo expose some part of your body a, ma wonyɛ? Menyɛ.
Oh.

Nneɛma a yɛamfa antete woɔ no, worebɛyɛ a, ɛredene, ɛredene pa ara sɛ memmɛdi w'amerɛ na menworɔ me ho. O, sɛ ɛnyɛ sɛ wobɛworɔ wo ho nyina a, o, ebia wo ho body na wode bɛgyina. Wotumi worɔ wo ho. Sɛ mefa ntoma mfira save deɛ a, ɛha koraa sɛ yɛyɛ, sɛ ebia me scene no worekɔdware a, wotumi de ntoma anaasɛ ɛɛ ataadeɛ na woahyɛ. atade a ha abue kakra na wahyɛ na ɔde kɔ adwaeɛ na sɛ wɔ ho saa no deɛ how? Deɛ ntia? Saa sika no na ɛde me bɛkɔ heaven anaa? Sika ntumi nye nkwa o.
Yɛse yɛwɔ adeɛ nyina ho kwan.
Ɛno nkoaa ne adwuma. Sɛ ɛka part of w'adwuma no a wɔyɛ no ho. Ɛka ho bɛ me wɔ me limit yɛse yɛwɔ adeɛ nyinaa ho kwan na ne nyinaa na ɛfata yɛn me ɛnfata me sɛ mɛkɔ akɔ worɔworɔ me ho deɛ a ɛfata no no ɔno deɛ ɔnkɔ worɔ no na ɔnyɛ ne one million mm.
Wayɛ mami what in your interviews a ɔyɛɛ nansa yi mehu sɛ na ɔka biribi afa sɛna wo acting has affected wo relationship ɛne wo marriage advice bɛn na ɔde bɛma ɛɛm actress a ama ba yi young actress a ama ba yi about ɔmo kunu nom ɛne ɔmo boyfriend nom a ɔmo nte the movie industry n'ase sɛ sɛ na yɛɛka yi ebi a yɛbɛka sɛ kɔworɔ ho obi bɛ tumi akɔworɔ no wo nyɛ bɔ obi bɛyɛ but ebi a ɔno nso ne kunu ɛnte aseɛ advice bɛn na ɔde ɔde bɛma ɔmo. Na wɔtumi wɔatumi abɔ mmɔden ama wɔn relationship no atumi astande at the same time wɔn nso na wɔatumi ayɛ wɔn movie no. Asɛm yi ɛbɛyɛ den o ɛbɛyɛ den papa because sɛ um, woyɛ actress young actress na sɛ wowɔ mpena anaa wowɔ kunu na sɛ n'ani nnye wo n'ani nnye sɛ wobɛ acte a na wodɔ wo kunu a ɛsɛ wo quite.
Ɛsɛ sɛ ogyae. Ɛɛ, sɛ wodɔ no a. Oh, na sɛ, okay. Sɛ ɔnte wo ase a, ɛsɛ wogyae. Yeah. Because ware deɛ ɔbɛte wo ase. Ɔte w'adwuma no ase. Ɔhu sɛ sei na ɛkɔ. Ɛno saa no, nteaseɛ bɛyɛ adwuma ma mo stay long anaa ma mo awareɛ no bɛkɔ akyire. Na sɛ obi a wɔnte aseɛ paa deɛ, ɛbɛyɛ dene, ɛbɛyɛ dene papapapapapa sɛ yɛn awia Cummings yi, wɔpɛ nworɔworɔ ho, wɔnim sɛ saa na ɛbɛma no aheteɛ, saa na ɛbɛma no ayɛ star, na sɛ na ɔmpena mpɛ a, gye sɛ wogyae. Wo gyae awareɛ no na wo concentrate on w'aworɔworɔ ho na wo kɔ w'anim. Ɛna na na wo pɛ nworɔworɔ ho na wo kunu mpɛ a. Yɛate ne sika ɛde abɛ ware wo. Ɛna me se wo pɛ nworɔworɔ ho na sɛ wo kunu mpɛ nworɔworɔ ho a mo ntimi how can you cope mo ntimi gye sɛ baako kɔ dwa baako nti wo nso no wo bɛ mu no ɛsɛ wo ma bɛɛma no wɔte waseɛ sɛ adwuma no sei na ɛteɛ. Bɛ wɔ hɔ, bedi w'akyi, one two, akɔ set no so na wakɔ akɔhwɛ sɛnea ɛteɛ. Obi wɔ hɔ nso a wɔnkɔ but ɔtena ɔtena TV ho anaasɛ ɔhwɛ CD no na ohu sɛ sei na ɛteɛ a, na ne bo afu na awaregyaeɛ reba. Enti no, deɛ mɛka ara ne sɛ, ɛsɛ sɛ wofa obi a ɔbɛte w'adwuma no ase ankasa ankasa anaasɛ ansa na wobɛkɔ mu no, ɛsɛ sɛ wokyerɛ no mu, wode no kɔ one two na wahwɛ sɛ sei na ɛteɛ, sei na ɛteɛ. Sɛ ɔbɛte aseɛ deɛ a. No wawaa no ɛnyɛ saa yɛɛdi din bɔne sɛ wo yawareɛ nyina ɛna ɛyɛ mprɛtwe nyina ɛnyɛ yɛ nea o ɛyɛ adwuma no ara adwuma no na mmarima no nte aseɛ nti deɛ mɛka akyerɛ wɔn ara no. Nti mmarima no nso dɛn na wobɛka akyerɛ wɔn mmarima a wɔn wɔn wife nom wɔ movie. Wɔn nyɛ aboterɛ sɛ adwuma biara yɛ adwuma ɛno ara na wokaa sɛ sɛ yɛse nsa a ɛnyɛ adwuma na ɔnnidi. Nyankopɔn so wakyekye mu biara ne ne deɛ, yɛn nso yɛ deɛ ni. Enti yɛ deɛ na kwan sei na ɛfa a, ɛyɛ sɛ barima no, sɛ wodɔ wo yere a, wo nso fa saa kwan no so ara bi. Sɛ wodɔ no pɛ no a, ɛsɛ sɛ wote no aseɛ. Ebinom firi sɛ yɛne wɔn se yɛkɔ a, yɛne wɔn deda. Wɔn werɛ ho wɔn mpa so no yɛ rare bere a camera man gyina hɔ, crew gyina hɔ na yɛbɛyɛ dɛn ne wɔn ada saa? Saa na yɛda. Oh, sɛ
yɛate sɛ ebinom koraa, ebi asi pɛn, ebi asi pɛn a actors no aba out abɛ confesse, ɛnyɛ aha local but ɛyɛ foreign movie a wɔaba out sɛ wɔn wɔn die wɔ on the set, but sɛ ɛhappen anaa?

A Na n'ani nnye ho, na ɔka kyerɛ ɔbaa no sɛ onnyae, na ɔbaa no nyae a, ɛnyɛ gyaa na abɛgyaa no, na abɛyɛ dɛn? Ɛ? W'ani nnye ho, ɔkɔ a wo nna, wo, wo, wo, kyerɛ sɛ wo ho teetee, wo ho yera wo, na woka kyerɛ ɔbaa no ara na sɛ ɔse me nyae adwuma yi ara na mɛyɛ a, ɛyɛ sɛ mo kwete. You are not meant together. Ɛ?
Greg, ɛ, ansa na yɛbɛwie interview yi korakora yi, Eh one one thing last week yɛte eh asɛm yaaya bi ɛfa bus a ɔhwɛ ne nkwa eh mpakyɛ wate?
Oh mate. Na wotee na ɛka wo sɛn? Oh hmm
a bus wuo no deɛ me mentumi nka ho asɛm me werɛ how yie me werɛ how papapapapapa. Sɛ aberanteɛ a afei na wasi so a wɔrebɛbɔ no bra na wakɔhyia akwanhyiawuo sei, ɛnyɛ Nyame na ɛfrɛɛ no, na nipa dasani atumi aku no yayaaya afiri ateasefoɔ asase so, watwa ne nkwa so tiatiatiatiatiatia ama no saa no, in fact, awerɛhoɔ ɛya, ɛmu ɔwerɛm. Ɛya papa because me nim Abass yie me nim no paa ɔ start yɛ na ɔyɛ make up artist ɔdidi mu aa na ɔde baa acting mu sɛ yɛkɔ set so na sɛ yɛ short artist a na wabɛ yɛ nti kakra kakra na ɔwuraa mu na ɔne yɛ nam ɔbu adeɛ yie na kwan a boy no faa so wuiɛ no. Ha! Awerɛhow. Wo ne no wɔ sex so a, ɛte sɛn? Wɔ, wɔyɛ, kyɛ sɛ, obu adeɛ. Ɔbaa so bu adeɛ. Wosoma no hundred times, ɔbɛkɔ hundred times.
Wosoma no ɔkɔ nyinaa. Ɔbɛkɔ. Obu adeɛ. Sɛ na ɔbɛsi ne wakasa. Ma, waba adi a na menyɛ ma wo. Siesie ma me. Aba so. Ka kyerɛ nso wɔn nhyɛ den na ma wɔn yɛ akɔ. Sɛnea mpanyinfoɔ aka ato hɔ no sɛ nyame na de ma. Ɔno ara nso na ɔgye. Ɛsɛ obi kwan biara wɔ kwan a obiara bɛfa so akɔ. Sɛ bia saa na Nyankopɔn nso. Ɛde na fa sɔ ngo di a ɛneɛ yɛnya biribiara ma Otwaniampɔn na ɔno amfa ne kra nsie yie ma yɛn na ɛde a yɛn nyinaa yɛbɛkɔ yɛn nyinaa yɛbɛkɔ obia na ɔbɛkye boɔ wɔ asase yi so ɔmo hyɛ den sɛ ma mɛka asɛm bɛn na woka kyerɛ wɔ France dɛn na mo expect 2019 wode biribi ba out Dɛn na wɔhwɛ w'anim? Hon. Mikyia me fans na meda wɔn ase sɛ mfeɛ bebree wɔn adi m'akyi ara bɛsi nnɛ. Na ebi susua na ebi nso anyini. Seesei wɔn a na wɔn susua a wɔn hu me no wɔn anyini sɛdeɛ woka yi. Ebinom nso abɔ mmerewa te sɛ me ara a mete hɔ yi. Nti no wɔn nkɔ so ara na wɔn nhwɛ me wɔnni m'adwuma akyi, adwuma biara a mede bɛba biara no, wɔnnya ɔdɔ wɔ mu, na wɔnkɔhwehwɛ na wɔnhwɛ. Sɛ ɛyɛ sini, sɛ ɛyɛ series, sɛ ɛyɛ ɛɛ deɛ menyɛ yi, ɛɛ nsɛmfo a, wobisa nsɛmfo a, amanfo, amanyɛfo a wɔde akɔgu YouTube so yi, mɛsrɛ sɛ wɔmmɔ twi. na ɔmo mɔ tra da na ɔmo nkɔ hwɛ na ɔmo hwɛ a ɔmo nsɔskraibo ma me ɔmo nsɔskraibo Christiana Awuni TV mo nsɔskraibo na ɛnyɛ fɛfɛɛfɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mɛtumi mɛtumi ayɛ bebree de abɛgu hɔ na mo asere sɛ ɛbɛyɛ a mo werɛ anhoɔ na de sereɛ bɛhyɛ mo afono mo ma ma mo meda mo ase.
Yɛso yɛda ase.